Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se nitkellmu fuq il-pari faraġ u faġar, waqt li fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu fuq il-kelma xkubetta, li wara li tintuża fuq il-bniedem, ukoll twassal biex toħroġlu d-demm. Allura intom x'tgħidu għal meta joħroġ id-demm mill-imnieħer, infraġt jew infġart? U hu xi jkun ġralu? Infaraġ jew infaġar? Ejjew nibdew minn nonfaraġ, li tintuża meta wieħed jikkonsla jew jagħti konfort lil xi ħadd wara li jkun irċieva aħbar ħażina, ngħidu aħna wara xi telfa ta' xi ħadd għażiż mill-familja tiegħu. Ħelwin wisq dawn iż-żewġ tiqwil li ġejjin marbuta mal-faraġ, li juru l-mentalità tipika tal-faqar ta' missirijietna u ommijietna, isimgħuhom, x'arti. Biex il-fqir jara xi faraġ, il-fekruna trid titla' t-taraġ. Dal-qawl ifisser li x-xorti tal-fqir dejjem kerha u diffiċli ħafna biex titranġa. Qawl ieħor ħelu li ma tantx għadek tisimgħu hu, Nies tal-għatba u t-taraġ, ma fihomx faraġ. Dan jurina li għandna noqogħdu attenti mit-tsekksik ta' min hu sindikajr, għax żgur li mhux se jipprovdi konfort lil dak li jkun. Imbagħad għandna l-kelma faġar, jew kif jgħidu ħafna nies, infaraġ. Ovvjament, meta wieħed jiġrilu hekk, ammont ta' demm se joħroġ mill-imnieħer. Id-demm hu tip ta' fluwidu li jiċċirkola kostantement f'ġisem il-bniedem. Il-funzjoni tiegħu hija vitali, speċjalment għax iġorr l-ossiġnu f'ġisimna. Għalhekk, meta wieħed jitlef ħafna demm f'xi inċident, jispiċċa jitlef ħajtu jekk ma jirnexxilux iwaqqfu fil-ħin. Lil hinn mill-funzjonijiet tad-demm, hemm xi wissa nisimgħu dwar l-etimoloġija tal-pari Faraġ u Fajar, u naqtgħu ftit il-kurżità dwar it-tifsiriet tagħhom.
Inti x'tuża meta jibda jċarċar id-demm minn imnieħrek? Tkun infraġt, infġart, u meta xi ħadd ikun qed jibki u tgħannqu, tfarrġu? Bejn Fajar u Faraġ hemm linja fina taqta'. Hemm linja bejn il-verb u n-nom, bejn għerq u ieħor. Mhix differenza radikali. Jew hi? Il-verb trilitteru faġar bl-għerq f, ġ, r jirreferi għall-att li wieħed joħroġ id-demm minn imnieħer ħaddieħor. Nistgħu niddefinixxu l-verb faġar u nipprovdu spjegazzjonijiet tat-tifsiriet varji u l-użi tiegħu f'kuntesti differenti. Il-verb faġar jiddeskrivi azzjoni li ġġiegħel il-likwidu joħroġ bħal demm minn vina. Il-frażi Latina facio ut crumpat liquor tfisser jiena nġiegħel il-likwidu joħroġ. L-ewwel tifsira tirreferi għall-att li joħroġ demm jew fluwidu ieħor, pereżempju tikkawża nfluss ta' demm mill-imnieħer f'daqqa. It-tieni tifsira mbagħad tiddeskrivi li d-demm joħroġ bla mistenni mill-imnieħer. It-tielet tifsira tirreferi għat-teħħid tal-virġinità tal-mara bl-użu ta' diversi sinonimi Latini u Taljani bħal deflorare, vitio, devirgino, depudico u stupro. Aħna ngħidu infaġar, it-tifel infaġar, tas-seba' forma, t-tifsira passiva, minħabba li tixbah lill-kelma faraġ u din hija aktar popolari nisimgħu it-tifel infaraġ. In-nom Faraġ, min-naħa l-oħra, jirreferi għall-azzjoni li tikkonsla lil xi ħadd, pereżempju għedt kliem ta' faraġ lil ħabibti wara li mitilha l-kelb. Il-verb li noħorġu minnu mhux tal-ewwel forma imma huwa tat-tieni forma farraġ, bl-erq trilitteru f'rġ. Il-ħames forma, tfarraġ, hija l-forma passiva tal-verb, jiġifieri li t-tali ġie mfarraġ minn xi ħadd, pereżempju wara li mietlu l-kelb, it-tifel tfarraġ minn oħtu. Mela nfarraġ ma teżistix fil-grammatika Maltija anki jekk din hija forma li nisimgħu u nużaw l-iżjed. Dan huwa każ ta' metateżi fit-taħdit ta' kuljum jiġifieri qlib ta' żewġ konsonanti, f'dan il-każ l-r u l-ġ. Dan il-fenomenu jsir ukoll fi kliem bħal artal u altar, kolonna u konolla jew f'porvli u polvri, fejn, kif qed taraw, xi konsonanti jinqalbu bejniethom biex jiffaċilitaw id-diskors. Spiss fil-fatt tiġri bil-konsonanti likwidi li huma l, l-emme, in-n u l-R. Għall-ħeffa fit-tlissin u minħabba l-qrubija fil-ħoss bejn iż-żewġ kelmiet, spiss toħroġilna tinfaraġġ li tfisser li ssib faraġġ jew wens. Etimoloġikament, it-tnejn ġejjin mill-Għarbi. Il-fatt li għandhom R jgħin biex naslu għaliha aktar malajr. Kurżità interessanti dwar faraġ u faġar hija li jekk inti Għawdxi, hemm ċans qawwi li tgħid faġar, nofġrok jew fġartek, waqt li jekk inti Malti, hemm tendenza qawwija li, mingħajr ma taf jew mingħajr ma tkun konxju, li qed tuża l-metateżi tgħid faraġ, noforġok jew fraġtek. Mela, naqtgħu linja bejn faġar u faraġ? Aħjar, għax qisna qed inħawdu kiser bl-er ksr u siker bl-er skr. Hawn allura għandna d-differenza ċara. Meta tifel jinfaraġ, jiġifieri qed joħroġlu d-demm, m'għandekx tfarrġu billi tgħannqu wisq għax jispiċċa jinfaġar aktar. U jekk tisma' lil xi ħadd jgħidlek, It-tifel infaraġ. Staqsih bil-mod, X'għamilt, faġġartu, farraġtu? Jekk int f'dilemma jekk tużax faġar jew faraġ, ifhem li faġar huwa meta mnieħrek jissorprendik bi ftit demm, u faraġ huwa meta tkun qed tipprova tagħmel il-ħajja anqas kiefra. U jekk xorta tispiċċa tgħid infaraġ meta r-realtà hi li infaġar, għidilhom li qed tilgħab bil-kliem. Mela jekk xi darba tħoss li qed taħsibha bejn faġar u faraġ, ftakar, wieħed jagħmel il-ħsara u l-ieħor jgħannqek ftit.
Kif tbatti x-xemx sajfija laqet mota. Issa li qtajna l-kurżità dwar jekk tinfaġarx jew tinfaraġx, nistgħu ngħaddu għall-etimoloġija tal-kelma xkubetta, li din ukoll tista' tikkawża l-ħruġ fatali ta' demm jekk it-tir ikun letali. Min-naħa l-oħra, jekk min juża l-ixkubetta jeħles mill-persuna mira tiegħu, jaf isib il-faraġ għax ikun straħ talli wettaq il-pjan malin ta' moħħu. Malli nisma' l-kelma xkubetta, moħħi mill-ewwel jiġri lura lejn l-assassinju tal-qassis patrijott Malti Dun Mikil Xerri u ta' sħabu, li ġew xkubettjati f'Misraħ San Ġorġ mill-Franċiżi wara li l-pjan tagħhom ta' rivoluzzjoni falla u nqabdu kisaħ u bierek mis-suldati Franċiżi. U la qed nitkellmu fuq id-demm. Nistgħu ngħidu li dawn il-Maltin ċarċru jew xerrdu demmhom għal pajjiżhom għax mietu għal kawża ġusta li bil-mod il-mod bdiet twassal għall-indipendenza tal-Maltin. Għalija mhijiex sorpriża li d-demm insibuh jiġri f'bosta espressjonijiet idjomatiċi bil-Malti. Nies ta' qattani li jitilfuha malajr, ikollhom demmhom sħun jew demmhom spont u ma trid xejn biex taqbżilhom bl-ikrah u jħalluk ferut jew mejjet tal-post. F'każ ta' ġlieda bħal din, ngħidu wkoll li jkun ixxerred id-demm, jiġifieri xi ħadd ikun laqqat daqtejn tajba b'konsegwenza li jkun weġġa' sew jew, agħar minn hekk, imut. Jekk xi ħadd mill-vittmi jkun qed jgħum ġo demmu stess, ngħidu li l-vittma tkun mgħarra jew mgħarrqa f'demmha. Fi gwerra qalila, per eżempju, ikun ġera d-demm minħabba li jkunu mietu ħafna nies. Meta xi ħadd tkun qabżitlu wara kedda nobis, imbagħad ngħidu li demmu tela' 'l rasu. O intom li qed tarawna, hemm xi ħadd li m'għandekx demm miegħu, ma ġġerħux? Iġiblek demmek ilma u għaldaqstant tieħdu fuq demm id-dars? U x'espressjoni nużaw marbuta mad-demm meta xi ħadd ġenwin jiżbalja? Żgur li ġieli smajtu li t-tali jew it-talija huma nies tad-demm u l-laħam, peress li huma umani u suxxettibbli għall-iżball. Kemm għandna espressjonijiet sbieħ u x'tassew! Nistedinkom tkomplu żżidu magħhom, ħalli demmna jkompli dejjem ibaqbaq għal aktar tagħlim. Imxu issa nisimgħu lil Daniel Attard, jagħtina informazzjoni siewja fuq l-etimoloġija ta' xkubetta.
Kif tbatti x-xemx sajfija, daqqet mogħtha.
X'aktarx li llum il-ġurnata meta nirreferu għal arma tan-nar nużaw il-kelma center, il-kelma rifle, il-kelma pistola. Imma jekk immorru lura snin qabel, dil-kelma ma kellhomx u kellhom kelma oħra li hija xkubetta. Tgħiduli ma xkubetta minn fejn ġejja. Xkubetta ma nafux eżatt minn fejn ġejja għaliex jekk inħarsu lejn il-lingwi li huma qrib tagħna ġifieri l-Ispanjol, l-Isqalli, l-Franċiż, it-Taljan, insibu kliem li jixbahha imma mhux eżatt l-istess bħalha. Nagħmlu mod, fl-Ispanjol insibuha bħala escopeta, fil-Franċiż insibuha bħala escopette, fl-Isqalli, il-pajjiż ġar tagħna, insibuha bħala scupetta. Però nistgħu ninnotaw li hemm xi differenzi fil-ħsejjes hux hekk? Skupetta li bl-Isqandi tfisser firearm, jiġifieri li kienet dik l-arma li kienet tintuża fi żmien il-Medjuevu biex jisparaw minnha u li waslet f'Malta wkoll bejn wieħed u ieħor fis-seklu erbatax, fil-Malti intbogħ bħala xkubetta għandna x-x li fl-Isqal qiegħda s, U għandna il-b, mentri fl-isqal li qiegħda p. U nistaqsu għalfejn kien hemm dawn it-tibdiliet f'dawn iż-żewġt ħsejjes. Tajjeb li nħarsu wkoll naqra lejn is-sitwazzjoni ta' Malta ta' sitt mitt sena ilu fejn beda dieħel ħafna kliem mill-Isqalli, mit-Taljan, qabel il-wassa tal-Kavallieri nistgħu ngħidu, u allura il-Maltin bdew jiltaqgħu ma' ħsejjes ġodda li kultant ma kinux idoqqu għal widnejhom. Allura bdew jibdlu dawn il-ħsejjes biex ikunu iktar konformi mal-ħsejjes li kienu mdorrijin bihom. Mela, il-kelma skupetta li għandek is-s u l-k, dawk il-forom, il-mod kif kienu, is-s u l-p, ridna nibdluhom biex jiġu iktar, ngħidu hekk, qrib tagħna. Allura, l-istess kif għamilna fi kliem bħal xkaffa li ġejja minn, għandek it-Taljan għandek scaffale pereżempju, jew scaffale, fl-Isqal qiegħda xkaffa wkoll, jiġifieri, Ġibna ċerti ħsejjes mill-Isqalli li kienu iktar jqaħa faċli għalina biex inkunu nistgħu ntennuhom u l-istess bil-b. Jekk meta ġibna kliem mit-Taljan bħal palla, pallone, fil-Malti dawn saru balla, ballun, għandna kliem ieħor bħal kaboċċa li fit-Taljan kien ukoll bil-p U allura hi ħaġa naturali li bil-kelma skupetta il-p dawwarja f'b u ġiet xkubetta. Il-kelma xkubetta daħħalniha wkoll f'wieħed mill-qwil tagħna. Għandna qawl bil-Malti li jgħid hekk, Mal-wassa tal-Milied, Qiegħed xkubettietek fuq il-faxxa tal-bieb, jiġifieri għal dawk li huma midħla tal-kaċċa, meta jkun wasal il-Milied jgħidu li jkun wasal iż-żmien li ta' jagħlaq l-istaġun tal-kaċċa u mbagħad jerfgħuha fuq il-faxxa tal-bieb li xkubetta sakemm jerġa' jasal iż-żmien għall-kaċċa.